Alright, yɛn nsɛm wei akora ba mframa Tanks TV Facebook bɛ so bɛ follow a like page no ɛwɔ Facebook Tanks TV na wa subscribe ɛwɔ YouTube ɛno so no ɛyɛ Tanks TV tanksradio.com ɛnso bɛtumi ti Tanks Radio ɛso hɔ na wɔn di latest news wɔ ɛnɛ Breakers International Ministry a ɛwɔ ɔdɔfoɔ official town opposite ɛyɛ King of Kings ɛyɛ hotel no second junction opposite pɛɛ So sɛ ɛyɛ adwuma kɛseɛ a Nyame ahyɛ n'akoa a, na nnɛ yɛne Nyame nnipa a Nyankopɔn asra no ngo a wɔayɛ adwuma no mfe bebree wɔ Nnwom Nyame Asɛm a Nyame de ayɛ nneɛma bebree so no wɔ Ghana ha ne amanɔnne yɛne no bɛdidi nkɔmmɔ bebree so no de afa Nyame dwuma a wɔyɛ wɔ nnɛ yɛn nsa aka ɛyɛ Apostle Nana Amankwah no ɛne nnɛ yɛn nsa aka no a yɛne no bɛdi nkɔmmɔ ah Akwaba na mpomo kɔ deɛ gyidi sɛ ebusuafo no obiara ho yɛ past ministry ɛkɔ so yi pa nyame ado bibi ɛkɔ so yɛde awurade ase na yɛmfiri yɛn kɔn hwedwe no ase ɛnɛ woba ghana ha ɛne yɛ ase asɛ ɛnɛ ɛdifoɔ no yɛasɔ ɔmo so gya paa ma yɛka nti bebree ɛfrɛ ɛdifoɔ nti yɛmfa bɛdi nkɔmmɔ ɛne afa ɛyɛ prophetic ministry no ɛnɛ yɛka sɛ obi yɛ prophet anaasɛ obi yɛ difoɔ a wɔn ne difoɔ Yɛka sɛ obi yɛ odiyifo a, nea enti a wɔtwa mu nyinaa ne sɛ, Samuel nwoma no chapter nine no verse six no bɛma wate aseɛ sɛ tam a Saul ne papa afunumu yeraeɛ na ɛbaa sɛ ɔkɔbɔ akɔhwehwɛ afunumu no. Bible no di adanse sɛ akwadaa no a ɔne Saul nam no ɛka kyerɛɛ Saul sɛ, kurom hanom a yɛadu yi, odiyifoɔ kɛseɛ bi wɔ ha. Na saa odiyifoɔ no, ɔyɛ obi a obuo wɔ ne ho yie. A Kuro yi mu asɛm bi a wɔbɛka biara no, ɛntɔ fam. Enti yɛka obi a ɔyɛ odiyifo a, ɔyɛ obi a wakɔyɛ te sɛ obi a ogyina Nyame ne nnipa ntam. Na saa nipa no, n'anom asɛm ɛnsɛ sɛ ɛtɔ fam. Sɛ ɔka biribi a, ɛyɛ sɛ asɛm a ɔkae no, ɛyɛ adwuma because it is believed sɛ ɛyɛ Onyame na aka akyerɛ no. Ɛna Onyame nso kasa a, na wakasa. Enti obi a ɔbɛka asɛm bi a ɛmma mu no, ɔnyɛ diyifo. So obi kasa na asɛm no tumi ba mu a, ɔno ne diyifo. Nti wopɛ sɛ wohunu biribi a ɛma yɛde identify sɛ nipa so na ɛsɛ yɛ difo a, ɔyɛ obi a ɔka nyame adwene, obi a ɔka nyame tirim kɔ ɛde kyerɛ nipa, na ɔka nso a ɛba mu. Then yɛka edifo saa no, edifo ɛ, how many types of prophets ɛna yɛwɔ?
Okay, yɛka edifo ahorow a yɛwɔ a, Yɛwɔ adiyifoɔ a Onyame afrɛ wɔn, ɛne yɛwɔ adiyifoɔ a borɔnsam afrɛ wɔn. During the time of Elijah koraa na yɛwɔ Baal adiyifoɔ. Ahaa, but na wɔn nyɛ Nyame adiyifoɔ. Wɔn yɛ adiyifoɔ, wɔn yɛ adwuma ma borɔnsam. Ɛne yɛwɔ adiyifoɔ a ɔno ankasa de n'afuru nam, anaasɛ ɔde ɛkɔm nti wawura nyamedwuma mu. Enti saa nnipa mmiɛnsa yi ne adiyifoɔ. Obi a Nyame afrɛ no anaasɛ obi a ɔde Satan din reyɛ nyamedwuma nanso ɔhyɛ nkɔm pɛpɛɛpɛ nso ɔyɛ odiyifoɔ ɛma borɔnsam ɛne ɛwɔ obi a ɛkɔm ne anibere nti waba bɛbɔ awura nyamedwuma mu adan ne ho diyifoɔ saafoɔ no ɛna mpɛn bebree ama adiyifodwuma no ho agu fi because saafoɔ no ɛsiane sɛ ɛnyɛ Nyame na afrɛ no na ɔno nso a ebia anya boronsam na afrɛ no, na ɛkɔm anibere nti na ɔde abɛwura mu no, saa afoɔ no na wɔtumi hyɛ da ne nnipa wɔ asɔredɛm, na wɔaka akyerɛ obi sɛ, O, ebia, ɛɛ, nnipa asomasi a ɔreba yi, momfa ne kaa namba, anaasɛ nnipa asomasi yi a ɔte hɔ yi, monhwɛ sɛ mommisa no sɛ ne mma yɛ sɛn, na wɔagyina saa nsɛm no so na wɔde ahyehyɛ nnipa no nkɔm. Ahaa, enti saa nkurɔfoɔ wei a wɔabɛfra nyamedwuma mu na ama ɛnnɛ adifodwuma ho agu fi. Dao kaa sɛ adiyifɔɔ no deɛ wɔde Nyame afre no na ebia deɛ ɛkɔm de no anaasɛ ɔbɔnsam nso ayɛ dɛn afre no nti no ɛbɛsi dɛn na me a mepɛ diyifɔɔ bi akɔka m'asem yi akyerɛ no mɛhunu sɛ wei na Nyame afre no na wei nso ɛnyɛ Nyame so na afre no. Wahu sɛ ade baako a me nua Bright a ɛsɛ yɛhwɛ no yie ne sɛ Bible se yɛnsɔ ahonhom nyinaa nhwɛ. Me meka da biara sɛ, sɛ obi yɛ odiyifoɔ a, Samuel nwoma no a mekenkan no, ɔse odiyifo, kurom mu hanom a yɛbɛpue yi, yɛwɔ Onyame nipa bi wɔ ha a obuo wɔ ne ho yie. Sɛ obi yɛ diyifo a, ɛsɛ nipa no ɔyɛ obi a obuo wɔ ne ho. Apart from sɛ obuo wɔ ne ho no, ɛsɛ ɔyɛ nipa a ɔkasa a ɛba mu. Saa mark wei, wohunu wɔ saa nipa no, ɛna ɛsɛ ɔyɛ nipa a osuro Nyame. Ɛsɛ saa nipa no ɔyɛ nipa a ɔde Nyame asɛm yɛ adwuma. Sɛ wohunu obi a ɔkura saa characters yi a, saa nipa no ɔyɛ odiyifoɔ. Na nea yɛka odiyifoɔ a, odiyifoɔ n'adwuma ne sɛn?
Odiyifoɔ adwuma ne sɛ ɔretie Onyame nne na wabɛka akyerɛ Nyame nkorɔfoɔ. Nti in a way yɛbɛfa no sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ mediator. Ɔyɛ obi a ɔyɛ Nyankopɔn ne nnipa ntam gyinafoɔ. Wɔn sɛ Nyame yɛ Honhom, Nyame ntumi nsiane mma yɛn yɛ fam, honam so. Wɔn sɛ during the time of Moses no, Bible di adanseɛ sɛ na Moses na gyina Onyankopɔn ne Israelfoɔ ntam. Enti no, yɛka obi a ɔyɛ odifoɔ a, odifoɔ ne obi a ɔgyina nnipa ne Onyankopɔn ntam. Odifoɔ na ɔgyina. Nyame ne nipa ntam. Na sɛ deɛ Nyame bɛka akyerɛ no no, na wabɛka akyerɛ no, na wabɛka akyerɛ ɛyɛ nipa. Bɛda hɔ sɛ mpɛ bebree no so no, adiifoɔ no so no, asɛ na adiifoɔ bebree aba no so no, asɛ nkɔmhyɛ a wɔn ka sɛ Nyame sɛ menka nkyerɛ wɔn sɛ asɛ akɔyɛ owuo, owuo, owuo, owuo, anaasɛ calamity, calamity asɛm nko ara na ɛka. Ɛno no yɛ adwuma no anaa? Wahu sɛ adeɛ baako a ɛsi ɛte aseɛ ne sɛ wokenkan ɔdesɛn Isaiah chapter 38, 39 nso a, the same Isaiah chapter 39 no nso no, ɛkasa fa ɔhene Hezekiah ho. Bible se Onyankopɔn soma Isaiah sɛ ɔnkɔ nkɔka nkyerɛ no sɛ ɔnsiesie ne ho na ne tam aso wɔ Babylon. Wahu sɛ owuo ho nkɔmhyɛ wɔ Bible mu. Enti me menhunu mfomsoɔ bi a ɛwɔ ho sɛ ebia obi rebɛwu na Nyame ada no adi akyerɛ wo a, na wabɔ wo amanneɛ sɛ kɔbɔ nnipa no amanneɛ a, menhunu deɛ enti a wokaeɛ sɛ yɛfa no sɛ ɛyɛ mfomsoɔ. Sɛ Isaiah, Onyankopɔn rekasa kyerɛ no sɛ ɔnkɔbɔ Hezekiah amanneɛ sɛ ɔmfa ne nneɛma ntoto yie because ɔreba aba abɛwu a, na ɛnnɛ meteɛ yi na mahunu adiyie bi a bi a ɛfa Bright wo ho sɛ bi a mahunu sɛ bi a owuo bi reba w'akwan mu na mereka akyerɛ wo na bi a yɛn nyinaa yɛasɔre wɔ mpaebɔ mu a, menhunu mfomsoɔ bi a ɛwɔ ho. Ɛne sɛ odiyifoɔ bi hyɛ nkɔm sɛ nnipa asɛm asi bɛwu anaa sɛ ogya bɛtɔ hɔ a, It could be sɛ Nyame na aka akyerɛ no. Sure, ebi asi wɔ Bible mu de a, ɛnneɛ na menhunu no sɛ, sɛ ebi resi nnɛ a, ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛn nwanwa. But deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, me meka da biara sɛ woyɛ odiyifoɔ a, adeɛ baako a ɛyɛ sɛ woyɛ ne sɛ, ɛyɛ sɛ da biara wotumi srɛ Nyankopɔn sɛ, asɛm a me, adeɛ baako a maka akyerɛ Nyame ne sɛ, Awurade, adeɛ a wonim sɛ wontumi mfa me so nyɛ no, nka nkyerɛ me. Okay.
Wate aseɛ?
Because sɛ woka sɛ obi rebɛwu na nipa no wu a, mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so? Wate aseɛ? Ɛneɛ woanka nkyerɛ nipa no koraa a, nka ɛyɛ. But sɛ woka kyerɛ nipa no sɛ bia mahunu sɛ worebɛwu but megyina mu ama wo anaasɛ mesrɛ Nyame ama wo anaasɛ mene wo mmienu nwura akɔmkyere mu, mene wo mmienu nwura mpaebɔ mu na Awurade nti mennane saa adeɛ no mfiri so no, ɛno ne adeɛ a mefiri sɛ Woka kyerɛ obi sɛ obewu, enti wode saa kɔkɔbɔ no ma no a, ɛyɛ. Da no sɛ bi a wobɛhyɛ nipa no nkɔm na woaka akyerɛ nipa no sɛ woreba aba abewu na nipa no awu. Dɛn na wobɛnya afiri mu? Mfasoɔ biara mma so. But sɛ mahunu sɛ woreba abewu na masrɛ Nyame anaasɛ me ne wo mmienu maka akyerɛ wo ama w'ani aba wo ho so, yɛn nyinaa yɛabɔ mpaeɛ na Nyame agye wo afiri mu. Mefiri sɛ ɛɛ, nka bɔne biara nni ho. Na ebinom nso argue sɛ woyɛ diifoɔ a, ɛnyɛ sɛ wonni asɔre. Because ɔmo sɛ yɛwɔ five fold ministry nti kɛse ɔmo nyinaa egu asɔre mu na ɔmo nyinaa bɛyɛ asɔre baako wɔn ne saa a school of thought foɔ no ɛyɛ adwene sɛ yɛn sɛ odiifoɔ ɛnya asɔre. Ɛɛ mɛ ne ɔmo ɛnya adwene saa adeɛ baako a ɛsɛ ɛte aseɛ no sɛ ɛɛ yɛwɔ five fold ministry sɛdeɛ ɔka yɛn no five fold ministry no comprises with prophets teachers evangelist ɛɛ apostle and prophet. Enti saa afuo nnum wei nyina obiaa de ne ho but wahu sɛ sɛ nka ɛyɛɛ na bi a adom akyɛdeɛ nnum no nyina ebi wɔ asɔre baako mu a nka mefiri sɛ ɛyɛ paa wate aseɛ baase yɛ bɛka sɛ bi a ɛnsɛ sɛ prɔfɛt te ne ho me me menim eh, Isaiah nom eh, Hosea nom eh, Daniel nom menim nkurɔfoɔ a na wɔhyehyɛ wɔn ase wate aseɛ saa afoɔ no nyinaa yɛ nkurɔfoɔ a na wɔde wɔn ho wɔ awurade adwuma mu Enti minhunu mfomso a ɛwɔ ho sɛ ɛnnɛ obi yɛ odiyifoɔ na bia ɔkura asɔre a yɛse yɛhunu mfomso wɔ ho. Once a ɔretete nnipa de wɔn akɔ akɔma Nyankopɔn deɛ, botae no should be sɛ ɔreraise kingdom a ɔde nnipa rekɔma Awurade. Enti sɛ nnipa no de nnipa reboaboa nnipa ano de wɔn akɔma Awurade a, menhunu mfomsoɔ biara wɔ ho. Recently na one pastor memmbɔ ne din, but na ɔwɔ adwew sɛ ɛnnɛ mmerɛm no prɔfɛt bi anni wiase, na prɔfɛtfoɔ no baeɛ ara bɛsii Yohane so, enti yɛn a yɛaba yi deɛ, odiyifoɔ nni hɔ. Indeed no, yɛwɔ prɔfɛts around. Ɛɛ, adeɛ baako a ɛsɛ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ, Yesu kaa sɛ bi kyerɛ yɛn. Ɔse ɛnna ɛdi awieɛ no, adiifoɔ atorofoɔ bɛba. Sɛ Yesu koraa kaa sɛ adiifoɔ atorofoɔ bɛba, it means sɛ prɔfɛt soɔ. Enti sɛ obi ka kyerɛ yɛn sɛ eh, adiifo dwuma asi a, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnneɛ na deɛ Yesu kaeɛ no ɛnyɛ nokorɛ. Wate aseɛ? Sɛ Yesu tumi kaa sɛ nna ɛdi akyire no adiifoɔ atorofoɔ bɛba a, na woka kyerɛ me sɛ adiifo dwuma asi a, ɛnneɛ na deɛ Yesu kaeɛ no nyɛ nokorɛ. It means sɛ adiyifo yɛ dɛn wɔ hɔ. Ɛna bio sɛ yɛ believe sɛ five fold ministry ɛyɛ Yesu Kristo na ɛbɛkaa ho asɛm ɛna ɛnɛ ɛyɛ adwuma a then it means sɛ prophets egu so wɔ hɔ. Ɛna Yesu rekɔ no ɔkaa sɛ deɛ me yɛɛyɛ no mo bɛyɛ nea ɛso so sen sei. Momma yɛn hunu sɛ Yesu ankasa no ɔyɛ prophet o. Wobɛgye adi sɛ ɔbaa no a na ɔwɔ subura no ano a Yesu kɔtoo no no, Yesu kaa n'asum asɛm, n'ahintasɛm nyina kyerɛɛ no. Kyerɛ no mmarima dodoɔ a ɔne wɔn atena. Wate aseɛ? Ka N'asum asɛm kyerɛ no ma ɔhunu sɛ, sɛ Yesu yɛ diyifoɔ a, na Yesu sem ne kwan mu bɛyɛ deɛ ɛso sene me a, ɛnnɛ yɛbɛhunu adiyifoɔ a ɛreyɛ adwuma a ɛdi korɛ ɛso so sene deɛ yɛn Wura Yesu ba bɛyɛeɛ. Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛn nwanwa because ɛyɛ nkɔmhyɛ da. Nti, despite sɛ atorofoɔ adiyifoɔ wɔ no, there are genuine ones a wɔwɔ system no mu a Nyame de wɔn yɛ adwuma. Adeɛ baako a me nuabarima Bright ɛsɛ yɛte aseɛ ne sɛ, Sɛ yɛnnye nni sɛ genuine prophets wɔ hɔnom a, ɛɛ, na yɛyɛ atɔ sin wɔ biribi mu kakra, because ewiase wei na ɛwɔ hɔ no, adeɛ biara a yɛwɔ original no, yɛwɔ counterfeit. Ɛna adeɛ biara a ɛyɛ counterfeit no, ɛfiri original mu na ɛyɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Enti mepɛ sɛ mema yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ genuine prophets ɛwɔ hɔ. Ɛnneɛ wɔ, ɛnneɛ wɔ, ɛɛ, wɔde sɛ fake prophets nso wɔ hɔ. Nti saa nneɛma mmienu yi, obi ntumi nka sɛ ɛnni hɔ, ɛwɔ hɔ paa. Okay, ɛnɛ wohwɛ wo so radio so TV a, wɔn na mpanimfoɔ ebi mo te so na wɔn expose ɛyɛ some prophet. Obi wɔ ɔbɛka sɛ na meyɛ prophet ɛna masakra, mene wei mu yɛ adwuma, yɛyɛ sei, yɛyɛ sei. Mo ɛyɛ politicians fo no koraa ase no ɛde wɔn agyim. Da wakɔ nyame nipa kɛseɛ a Nyankopɔn ɛde yɛ adwuma akɛseɛ akɛseɛ yi. Exposés na ɛkɔ so wɔ Ediifo ho no, wo deɛ no wofa no sɛn?
Nokwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, mɛtumi aka sɛ yɛ papa Kennedy adwuma a ɔreyɛ no, mebɔ no aba so yie pa ara. Because wonim, ɛyɛ ɛyɛ a sit up call for the ministry. Ɛma asɔfoɔ yɛn ani aba yɛn ho so. Enti me koraa me humble suggestion ne sɛ, Sɛ nka obi retie na wɔrebɔ yɛn papa amanneɛ a, nka me mɛka akyerɛ no sɛ, Expose no, The Seat show no koraa no, nka ebetumi a me me humble suggestion ne sɛ nka wɔnyɛ The Sit Up show. Because ɛyɛ show a ɛma nnipa ani fa wɔn ho so. Ɛbɔ adiyifoɔ kɔkɔ. Ɛma obiara hu sɛ ɛɛ adiyifodwuma no, wontumi nsɔre prɛko pɛ na wonyɛ bi. Mpakyɛw sɛ wote deɛ meka yi ase. Enti no, ɛyɛ adeɛ a ɛbɛma yɛn nyinaa atu abue yɛn ani. Adwuma no a yɛreyɛ no, ɛma yɛhunu sɛ ɛnyɛ nneɛma nyinaa, Bible se yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan, but ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn. Because some of the things a wɔn raising ne nneɛma a wɔn bobɔ so no, sɛ ɔsɔfoɔ bɛtumi ayɛ saa a, ɛneɛ na kwan bɛn ne yɛbɔ de akyerɛ eh, asafo mma. Because some of the things na wɔn keka no, sɛ ɛyɛ nokorɛ paa deɛ a, ɛneɛ ne yɛgu nyamedwuma ho fi. Enti no me me firi sɛ dwumadie no a wɔn die no ɛwɔ ne positive side ɛna ɛwɔ ne negative side because obi kɔ hunu sɛ odiifoɔ bi esuban te sɛ yi na abrabɔ a ɔbɔ no to the extent sɛ ɛnɛ sɛ yɛ nokorɛ sɛ diifoɔ tumi kum nipa a bra asɛ fam sɛ ɛyɛ nokorɛ paa sɛ diifoɔ tumi kum nipa a asɛ fam because yɛn yɛyɛ example to the to the world. Yɛyɛ nnipa ɛhwɛ yɛn so asua adeɛ enti me mefiri sɛ eh, abɛyɛ adeɛ bi a momma yɛnhunu ne sɛ ɛbɛsɛe eh, nyamesom na mmom ɛbaa eh, sɛ ɛbɛyɛ nyamesom yie and at the same time no me me problem ne sɛ eh, yɛanyɛ very careful nso a this same show Ebetumi ama nnipa bebree aba mu abu. Bible se because of sɛ amumuyɔ bɛdɔɔso nti bebree no ara dɔ ara no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛdwo. Because sɛ nsɛm a yɛretie no nnipa ahwɛ a nnipa atie no bebree no a wɔn nnim Nyame no I'm telling you sɛ wɔn gyidie bɛkɔ fam. Ɛbɛyɛ den sɛ nnɛ wobɛtumi awi ne so ama Kristo. Ɛna at the same time no sɛ yɛanhwɛ yie a agyidifoɔ no bebree koraa no a wɔn agye adi no wɔn aba mu bɛbu wɔ nyamesom mu. Wɔn aba mu bɛbu wɔ asɔfoɔ ho. And am telling you sɛ saa dwumadie wei ebetumi affect the church in a big time way nti ɛɛ in as much as sɛ ɛɛboa ama asɔfoɔ bi ani abɔ ɔmo so ama ɔmo ayɛ nyame dwuma yie no mimi firi sɛ ebetumi asɛe adeɛ nso ɛhɔ ɛne adeɛ ɛsɛ ɛsere nyame sɛ awurade mmoa because wɛ brother bright ɛɛ sɛ kristo bible bi adanse sɛ sɛ ɔkra baako pɛ bɛgye onyame di a ɔsoro nyinaa bɔ si. Wate aseɛ? Enti sɛ obi tumi wini ɔkra bi ba Awurade mu, na ɛnam saa adeɛ wei sei so, asɔfoɔ bi nneyɛɛ ne wɔn suban bi a wɔyɛ nti, na ɛkɔbu n'abam ma no gyae nyamesom a, yɛama Kristo ahwɛre adeɛ, because akratwe nna fam. Enti no, yɛmmɔ mpaeɛ na yɛnsrɛ Awurade sɛ dwumadie no bɛtwe asɔfoɔ a, ama asɔfoɔ ani aba wɔn ho so, than sɛ ɛbɛ jeopardize the kingdom. Because yɛanyɛ yie a yɛbɛhwere members bebree ɛwɔ ɔfrɛ adwuma no mu.
Daa yɛnhwɛ asɔremma no dɛn na woka kyerɛ asɔremma sɛ ma yɛnhu asɔre a wowura mu a sɛ asɔre no sɛ nyame wɔ hɔ a nneɛma bi na bɛhu sɛ mewura asɔre a nyame wɔ mu ɛna mewura asɔre sɛ nyame nnim na deɛ odiifoɔ no ɔdeɛ ɔyɛ ne mfa nyame kwan so a nneɛma bɛn saa na ɛbɛhu ɔnsɛ bright
baabi bia onipa wobɛwura biara no Wo wura baabi na ɛfiri Nyame a, I'm telling you sɛ ohonhom a ɛte wo mu koraa di adanseɛ sɛ baabi a maba yi firi Nyame. There are certain places, wonya wura hɔ nom a, wotena hɔ bɛyɛ five to two three minutes no a, wobɛhu sɛ wo honhom a ɛte wo mu no challenge wo sɛ sɔre firi ha. You don't feel comfortable at the place. Sɛ saa nneɛma no bi toto wo wɔ bea bi anaasɛ asɔre places a, mpatwɔ firi saa bea hɔ. Ɛna bio, eh, obi a ɔyɛ Nyame nipa no, Deɛ ɛbɛma wɔahunu sɛ nnipa no yɛ nyame nnipa, ɛnyɛ deɛ ɛkɔ yɛn mu na ɛgu yɛn ho fi o, na mmom deɛ ɛfiri yɛn mu ba no, ɛno na ɛgu yɛn ho fi. Mpakyɛ woate aseɛ? Enti nnipa no, ne nsɛm, n'anammɔn, ne kasaa koraa bɛtumi akyerɛ wo sɛ nnipa yi, ɔyɛ nyame nnipa anaasɛ ɔnyɛ nyame nnipa. Obi wɔ hɔnom a, ne nsɛm koraa ma wotumi hu sɛ nsɛm a papa yi keka yi, dabi dabi, ɔnyɛ obi a ɔso aba wɔ Kristo mu. Enti nnipa nsɛm koraa kɛkɛ tumi ma wode hunu nipa no ne ban ne baabi a ofiri de ba. Ne dressing, ne nanteɛ koraa kɛkɛ tumi kyerɛ wo baabi a ofiri de ba. Tanks TV ɛna wogu so ɛhwɛ Tanks TV on Facebook, Tanks TV on Instagram, na wasubscribe ɛwɔ YouTube ɛyɛ Tanks TV. Yɛwɔ Power Breakers International Ministry ɛwɔ Ɔdɔkɔɔ Official Town, opposite ɛyɛ King of Kings Hotel Nkyɛnhyɛm na ɛnɛ yɛabɛpie ma yɛne Nyankopɔn nipa Apostle Nana Amankwa. Wanyin paa so no na ɛfɛ. Mu na okura baby face. Wanyin paa, wayɛ Nyame adwuma no ɛde akyɛ. Yɛgu so ɛredi nkɔmmɔ no, daa yɛnhwɛ kakra. Ɛmere bɛn ɛna owuraa Onyankopɔn deɛ no? Yɛnfiri aseɛ from ɛyɛ wo nkwadaa bere mu, ɛmfa no yɛwoo wo, yɛwoo wo ɛhe, ɛne ɛne baabi a wabɛduru. Yoh.
Ɛɛɛ, maame a ɔwoo meɛ de Abena Sapɔmaa. Me papa a ɔwoo me de Hayford Amankwaa. Ɛɛɛ, na yɛwoo me wɔ Wankyi, ɛyɛ Bonahafo. But yɛwoo me wɔ hɔ no, ɛɛɛ, awareɛ de me maame ne me papa kɔkɔpuee Gyapekurom. Okay. Eh no nso ɛbono ahafo hɔ ara but me maame ankasa ankasa eh wɔn ase firi Asante Kokofu ɛhɔ na yɛdi adeɛ wɔ but eh yɛkɔ kɔtena Akyemkyea ɛhɔ na awaregyaeɛ baa me papa ne me maame ntam no ɛhɔ na me maame nom kɔkɔ soɛ nti ɛhɔ ara na yɛbɔɔ yɛ berɛ nyinaa nti no dodoɔ no ara nim sɛ yɛfiri Akyemkyea but yɛfiri Asante Kokofu ɛhɔ ankasa ankasa na me mefiri eh Bio, me maame wɔ mma num, na mma num no, me metɔ so mmienu. Mekɔɔ sukuu wɔ Kyea, ɛna mebaa Nkran ha, mebɛtoaa so Ɔdesɛn God First International School. Mefiri hɔ na mekɔɔ Ɔdɔkɔ 1 JSS. Mefiri hɔ na mebɛsen kɔɔ, mekɔwie me secondary school wɔ Aquinas. Woba me papa side a, me papa mma nyinaa yɛ 11. Na ɛhɔ nso no, mɛtɔ so mmiɛnsa. Aha. Nti no, wobisa obi a ɔyɛ sɔ, ɔrehwɛ sɔfo amankwaa, sɔfo amankwaa, sei na masete. Na nyamedwuma no, abere bɛn wɔ abrabɔ mu na nyamedwuma no efi ase? Ɛɛ, mɛtumi aka edwuma ɛɛ for twenty four years ni. Ɛɛ, medu secondary school na kɔɔ ne baayɛ. Nti no, from one ɛde kɔ ne nyinaa, na kyɛ sɛ ɔfrɛ no. Nti no meduru SS3 koraa nka meyɛ agyae sukuu no meka kyerɛ mpapa sɛ menkɔ sukuu no bio mpɛ sɛ meyɛ nyamedwuma no because ɛduru eh, baabi no na mewɔ classroom koraa na teacher kyerɛ adeɛ a mekɔ a na mede me bible kɔ because na afei yɛkyerɛ adeɛ a ɛnkɔ me tiri mu bio eh, nyame ho adwene ne nyame ho adaeɛso na afa me koma mu no mu nti meduru fam tere meka kyerɛ mpapa sɛ sukuu no Mentumi nkɔ bio, mepɛ sɛ meyɛ Nyame dwuma. Nti me sɔfo panyin na frɛɛ me advice me ansa memmɔ mmɔden na maduru form three no deɛ mawie ara ne sa na memfa nwie. Nti no school mu sei yɛkyerɛ adeɛ a wobɛhu sɛ na me bible hyɛ me desk ase, teacher ɛkyerɛ adeɛ na mehwɛ bible mu. Nti ɛtɔ da bi a metumi hwɛ bible no mu ara teacher no hunu sɛ me concentration nni hɔ. Ahaa, nti ɔbɛbisa question bi a ɔbɛbɔ me din no na m'adwene koraa nni hɔ, bible no mu na mehwɛ. Nti ɛnya ba no saa na me sukuufoɔ no ateam, Nana bible! Nti na me teacher no abisa sɛ edin bɛn na ɔmbɔeɛ no. Nti yɛbɛba no tikya no bɛtwe yɛn bɛn no na ɔma ka kyerɛ sɛ ɔhwɛ me desk no ase ɔbɛhwɛ na kyerɛ sɛ bible de hyɛ hɔ a mesua adeɛ nti no ɛɛ mɛtumi aka sɛ ɛɛ mayɛ nyame dwuma for 24 years now after secondary school no a bi abɛwie mu full time ɛhe mfa ɛna wofi ase a ɛnɛ wode abɛdu hɔ ah, me starting ministry no ɛɛ ɛfiri me ankasa ankasa CAC foɔ ne tetee me Christ Apostolic Church International mefiri ɔdɔkɔɔ branch a na ɛwɔ official town Ɛhɔ na me firi. Me bɛ hyɛ nyame dwuma no ase no me startee wɔ Kwahyeman park so. Na yɛ gyina gyina hɔ bɔbɔ mpaeɛ. Awurade yɛ yadom na yɛ firi Kwahyeman park ɛna yɛde ba Macedonia baabi a na former Elder Philip yɛn papa Akan Newman a sisi a ɔwɔ saa pɛ man no ofiri saa mpaebɔ grounds hɔ no mɛne sɔfo a mekɔkɔ mekɔkɔ gyee hɔ nti na mewɔ official town Macedonia grounds hɔ Nti me firi hɔ ɛna me kɔɔ House of Commons a ɛwɔ Nyamekyɛ. Nti me firi Nyamekyɛ ɛna me de baa Ɔdɔkɔɔ ha yi a me nkɔɔ baabi foforɔ bia bio. Areas of the ministry, nneɛma a Onyankopɔn afa so ayɛ na amanfoɔ hu sɛ yet no we still have genuine prophet sɛ wo ɛwɔ system mu. Yoo, ɛɛ yam sɛ nnɛ mɛka ahintasɛm bi. Na menkaa no baabiara da. Eh, mengyina any social media platform so biara nka saa asɛm no da. But ɛnɛ, wobisa biribi fa prophecy ho nti no, mɛbie sɛ ahintasɛm yi so. Ɛm sɛ the year 208, eh, Onyame faa me so ma me declare wɔ asɔre anom sɛ onipa biara a onim any NDC member bi eh, mpanyinfoɔ anaasɛ onim MPP panyin biara no, Wɔmmɔ no amanneɛ sɛ Awurade ne me akasa afa saa afe no abatoɔ ho, na ɛbɛtumi a wɔmma saa mpanimfoɔ no mfrɛ me na menka deɛ Nyame reka kyerɛ me. Ɛyɛ me sɛ mekaeɛ no, asɛm no traveeɛ, enti no menyaa kwan ne yɛn papa manpanin a ɔte agua so sisiiɛ yi, Nana Addo, kasaeɛ wɔ fon so. Nana Addo nnim me by face, but memaa no adiyisɛm bi. Saa abatoɔ no mu no, mehunu sɛ aberanteɛ a ne yɛfrɛ no G-Man, G-man a na ɔyɛ dwomtoni a ɔkɔɔ prison ɔne taxi driver bi nya problem a ɔbɔɔ no tuo no ahaa menya adiyie na mehunu sɛ adiyie no mu no na time aso sɛ Awurade berɛ aso ama saa aberanteɛ no sɛ ɔyi no firi cells na adiyie no mu no na mehunu sɛ ayɛ te sɛ aberanteɛ no ɛrebɔ mpaeɛ sɛ abatoɔ wɔ yi a yɛrebɛto yi deɛ ɛba sɛ yɛ grante amnesty a Awurade bɛbi ka no adiyie no mu Enti no, aberanteɛ no rebɔ mpaeɛ no ara, ɛnna ɔnyaa obi bɛbɔɔ no amanneɛ sɛ, O, adiyie mu asɛm na mereka yi, ɔnyɛ honam fam. Ɔnyaa obi bɛbɔɔ no amanneɛ sɛ, O, manya eh, mpanimfoɔ bi firi NPP a wɔse sɛ ɛba sɛ eh, Awurade yɛ adom na wɔwini a, wɔbɛyi wo nti fa mpaebɔ tae wɔn akyi. Adiyie mu asɛm na mereka yi, ɛnyɛ honam fam. Enti aberanteɛ no startee sɛ ɔrebɔ mpaeɛ. Enti ɔgu so rebɔ mpaeɛ no ara na obi nso bɛka kyerɛɛ no sɛ, Hey manya no nteɛ sɛ NPP foɔ no sɛ ɔmo nyi wo o na NDC foɔ mmom na ɔmo sɛ ɔmo bɛ yi wo enti me hunu sɛ afei abatoɔ no a yɛɛtoɔ no nɔmba no a na NPP foɔ deɛ no resuutu no ɛɛkɔ soro no aberɛ a ɔno hunu sɛ ɔmo nyi no no ɛna ɔno starte sɛ ɔbɔ mpaeɛ ma NDC nti ɔstarte sɛ ɔbɔ mpaeɛ ma NDC na me hunu sɛ NPP nɔmba no adrɔpo ama MDC deɛ no nso rekɔ so. Ɛna obi san bɛka kyerɛɛ no sɛ, Aba no, manya no nteɛ sɛ weifoɔ no wɔmfa mma wo oo, na wei mmomfoɔ na wɔpɛ sɛ wɔboa wo. Enti sei na na adiyie no teɛ. Enti menya adiyie no ama mehunu sɛ aba no, wɔn mmienu no nyinaa no, it can be anybody's game. Ɛbɛtumi ayɛ obi, obiara bɛtumi awini ama no ayɛ yie. Enti aba no kɔɔ second round no, anyɛ me nwanwa. Ahaa. Enti no, ɛnam so maa yɛkɔbɔ, obi kɔbɔɔ Nana amaneɛ, ɛma ɔfrɛɛ, nti ɔfrɛɛ no, meka kyerɛɛ no sɛ, Awurade kasa kyerɛɛ me sɛ aberanteɛ bi wɔ cells, na saa aberanteɛ no, ne din nie. Na saa aberanteɛ no, sɛ ɛɛ, wɔbɛdi akyire a, na wɔahu no a, Awurade kasa kyerɛɛ me sɛ ne bra so sɛ yɛyi no. But na Nana sɛ ɔnim nipa no. Mekyerɛɛ no a, ɔse ɔnim, ma meka kyerɛɛ no koraa sɛ ɛbɛtumi a, nka ɔmmisa from Peace FM. Na ebia na obetumi ayɛ dɛn ahu
aha ahu nipa no ba meka yɛ na ɔso onim no nam so onim no deɛ a me so deɛ nyame aka kyerɛ me yɛn ni ɛɛ nti no so onim no deɛ ne mentumi ɛnyɛ hwee mfa ho but sɛ yɛ adeɛ a otumi ehu na saa na nyame ka kyerɛ me but anwanwasɛm no sɛ ɛɛ manyi papa no ka sɛ onim no nti no ɛdeɛ no so hɔ a mama ntumi anka biribi amfa ho but anwanwasɛm no sɛ afe no saa afe naa mu Mampanyin Kufuor sɔre akonwa soɔ no, saa afe no ara mu na yɛde grante amnesty maa saa abranteɛ no. Mpakyɛw wate aseɛ? Enti wei wontumi nka nkyerɛ me sɛ ɛnyɛ adi yie because abranteɛ no na wada mu for years, wada mu for so many years but adɛn nti na dɛn na ɛnyɛ nwanwa sɛ saa abranteɛ no adayie na meka saa adi yie no ho asɛm no saa afe no ara mu nso yɛyi saa abranteɛ no. I think sɛ that was the last power ɔmampanikufoɔ ɛsae seeɛ before a ɔfiri akonya no so. Saa, wate aseɛ? Enti no, sɛ obi ka sɛ adiyifoɔ nni hɔ nom a, na nipa no ɔnim nea ɔreka. Ɛna wei wontumi nka nkyerɛ me sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a obi ne obi ahyehyɛ ho. Gyii maa no koraa mennim no da. Ɔnyɛ me maame ba, ɔnyɛ me papa ba. But asɛm a meka yi, Nyame ne me dansefoɔ sɛ ɛɛ nipa a me ne no di nkɔmmɔ a ɔyɛ yɛ papa no pɛ na ɛbɛtumi aka akyerɛ me, a justify sɛ saa asɛm wei me meka kyerɛɛ no. Mpakyɛw wate aseɛ ahaa. Na dɛ dɛn bio sɛ Nyanko because me ara nso m'awe kyerɛ sɛ. Nti mɛba o ansa na ansa na maame bɛsie no mɛpɛ sɛ mɛfa saa kwan yi so na maka akyerɛ abranteɛ G-man baabi biara a ɔwɔ sɛ mpaeɛ bi a ɔbɔɔeɛ ɛka kyerɛ Awurade ɛwɔ cells bɔhyɛ bi a ɔhyɛ Awurade wɔ cells sɛ sɛ Awurade yɛ adom na bere bi so ne ɛtumi yi no a ɔbɛtu anamɔn bi ama Awurade ɔde ne ho nyina bɛsom Awurade. Nti ɔyɛ sɔfoɔ.
Sɛ sɛ ɔyɛ sɔfo. Atene sɛ ɔwɔ aburokyiri mu.
Nhyira nka Awurade. Ɔyɛ sɔfo sɛ ɔwɔ aburokyiri mu. Nhyira nka Awurade. Saa so saa so na Awurade ka kyerɛ me. Enti mefa saa kwan so aka kyerɛ sɛ bɔhyɛ bi a ɔde hyɛ Awurade sɛ ɔbɛyɛ nyame dwuma saa bɔhyɛ no ɔni so ma Awurade because ɛnyɛ nipa na eyi no ɛyɛ nyame na eyi no because mimi ɔnyɛ obi a menim no koraa da mehyia no koraa ɛbɛyɛ den sɛ bi a mehu no.
About mɛfa no sɛ bɛyɛ four three four years ago some young boy bi a ɛyɛ because of sikani bere nti ɔde ne ho kɔwura a ɛyɛ sakawa mu a nka ɛkaa kakra bi nka ɔhwɛ ne nkwa nyame fa wo so ɛma wo so wotumi rescue the life of the boy ɛyɛ nokorɛ ɛm sɛ aberanteɛ no koraa ɛnɛ wo baeɛ yi ɔba asɔre na ebi a na w'ani na agyae no Ɔkɔpiee Eden Vision One ma wɔyɛɛ no interview. Ɔkɔdii sikaduro akyi ma wɔhyɛɛ no kawa bi a na kawa no aka ne nsa, ɔntumi nworɔ. Ɛda mu ɛyɛ a ɔbaeɛ na ɛyɛ asɔre sɛ yɛ a Ɔkuada anɔpa sɛ yɛ a na mefrɛ no na meka kyerɛ no sɛ Awurade kasa kyerɛ me sɛ ɔne mmeranteɛ bi atu anammɔn wɔ sikaduro kwan so na kawa no a ɛhyɛ no no mehu sɛ ɛyɛ kawa a aka ne nsa ɛna ɔso wakyin ara ɔntumi nworɔ kawa no. Da mu ɛyɛ a na Onyame faa me so worɔ kawa no. ɛma boy no dee ne ho a bɛpem saa bere yi nnamfofo a wɔma mutuu saa anamɔn no nyina wuwu but ɔno pɛ na ɛte ase enti no eh, obi ka sɛ diifo nni hɔ no a ɔboa eh, diifo dwuma deɛ egu so a ɛyɛ adwuma na mɛsrɛ na maka kyerɛ me nuanom asɔfoɔ ne adiifoɔ no sɛ yɛpa wɔn kyɛw eh, sɛ onyame na afrɛ wo a eh, ma nyame din ho mmerɛ nyam because ɛneyɛ ne suban bi a wɔn mu binom kura no ɛka ho na ama ɛnɛ yɛmmu adiifoɔ But eh, ɔman yi ara mu koraa no yɛwɔ adiifoɔ mpanyinfoɔ wɔ hanom a wɔn hyehyɛ nkɔmɔ ma no ba mu. Eh, mɛtumi abɔ obi te sɛ yɛn papa Owusu Bɛmpa din. Ah, Owusu Bɛmpa sɛ woyɛ obi a wa follow no for all these years a, asɛm bi a papa no ka biara no ɛba mu. Enti no, sɛ obi ka sɛ diifoɔ nni hɔnom a, mɛne no nyɛ adwene. Adiifoɔ wɔ hɔ na adiifoɔ gu so yɛ adwuma. Enti na ɛsɛ sɛ yɛn papa na yɛne no di nkɔmmɔ wɔ Power Breakers International Ministry ne batrɛhyɛ no so sɛ asɔre no wɔ Ɔdɔkɔɔ Official Town, Ɔdɔkɔɔ Official Town, ɛyɛ opposite King of Kings Hotel, Second Junction, ɛnyɛ Yera kwan koraa, wodu Second Junction no koraa no a wobɛhu sɛ ɛyɛ Apostle Nana Mankwaa, ɛyɛ ne signboard, ne so a branch a woba kakra biara no a wobɛhu sɛ n'asɔre no Nyankopɔn de reyɛ nsɛnkyerɛ. Now yɛnhwɛ, afei, dɛn na Nyankopɔn de ato w'akoma so a Eh, Nyame sɛ yɛ ma Ne mma. Eh, ɛfa adiyie kwan so anaa nsese? Eh, ɛfa biribiara mu. Eh, afe wɔ yankasa nkasa deɛ eh, yɛ team a ɛda soɔ no ɛne sɛ eh, the Lord should give us a heavy rain. Eh, yɛsrɛ Awurade sɛ ɔma afe nyɛ nhyira ma yɛn na afe yɛ Awurade mmie bi kwan ma nipa na mɛtumi aka hyɛ Nyame anuonyam so sɛ afe wei ne afe a yɛsi mu a masafo ma aware papapapapapa And me ka hyɛ nyame animonyam sɛ almost every month bi ayɛ recorde marriages ɛwɔ asɔre dɛm mu a nti no nyame gu so a ɔyɛ ɛna awurade abie kwan kɛseɛ paa so de ama asɔre yi a ɛno deɛ menti me nka no wɔ ha me ka hyɛ nyame animonyam sɛ awurade ayɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ bebree nti yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ afe wei ɛnyɛ nkonimdi afe ma obi a ɔhwɛ me mpo ne mpo ɔman Ghana, na abatoɔ a yɛde rekɔ mu nso, Awurade mpagya ne nsa na ɛnyɛ asomdwoe, na ɛnyɛ nhyira. Dɛn mmerɛ nti na yɛbɛgyaa wo na woakɔtɔ adwuma nso? Yɛbɛkɔ na yɛasan aba bio de wɔ rights kakra mfa nkyerɛ Ghanafoɔ ne adiyifoɔ bi nso a wɔafa Nyame adwuma a wɔmfa Nyame adwuma no anaasɛ din no a wɔkura no wɔmfa nyɛ adepa. Wowie a na wode wo nam ato dwa, ebia na obi pɛ sɛ ɔba wo nkyɛn na Nyame fa wo so boa no. Yoo, ɛɛ, m'afotuo kakra a mede bɛma. Mɛdi kan akɔ me nuanom asɔfoɔ so. Sɛ Awurade na afrɛ wo a, mɛsrɛ wo bebree sɛ ma Awurade din ho mmerɛ nya mo. Because ɔfrɛ adwuma no, ɛnyɛ adidie ne ɔnom. Woyɛ ɔhwɛfoɔ a, ɛsɛ sɛ nnipa hwɛ wo so sua adeɛ. Enti meka kyerɛ onipa biara a wafa nyame dwuma de ato wo ho so sɛ, ɛɛ, onyame adwuma, Bible se nnome nka nea ɔyɛ nyame adwuma biara biara. Adeɛ biara a nnipa reyɛ biara no, ɛho akontabuo wɔ hɔ retwɛn no. Nti meka kyerɛ onipa biara ne me nua sɔfoɔ bi a ɔhwɛ me no sɛ, adwuma wei a yɛreyɛ no, ɛɛ, daakye yɛbɛkɔ akɔbu ho akonta akyerɛ Awurade. Papa o, bɔne o, obiara bɛbu n'adwuma so akonta akyerɛ Awurade. Nti meka kyerɛ me nua sɔfoɔ biara sɛ, momma yɛmfa nokorɛdie ne pɛrepɛreyɔ nyɛ nyamedwuma, na yɛnnyae azaa. Na because nneɛma wei a ɛresisi seesei a no nyɛ nnɛ na ɛbɛsi, ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ dedaada, na afei na asɛ eh, ɛnam natu so ama abie nipa bebree ani. I'm telling you sɛ eh, ɛyɛ nneɛma a akɔ so akyɛ, nti moma yɛmpere nyame fie hɔ na yɛnyi efi biara mfiri fie hɔ na yɛma nyame adwuma no ɛho mmerɛ nyam na ɛnya akɔ no attractive nipa mmerɛ kingdom no mu. Mɛsrɛ bebree. Afei nso, mesrɛ nnipa bebree a wɔhwɛ me sɛ obiara mfa n'akwan ntutu yie. Korona yi a ɛbaeɛ yi, ɛyɛ setup call for wiase nyinaa. And ɛɛ mɛtumi aka sɛ yɛɛya yɛɛya ayera diversion no mmom. Ɛɛ wɔahu sɛ korona baeɛ yi, ɛde ehu ne suro ɛbɛtu wiase amanaman nyinaa so. But wohwɛ yɛ kurom anom nea ɛrekɔ sese yɛɛya a, ehu a ɛbaa nnipa mu sɛ nka afei ne yɛbɛsom Nyame yie no, Ɛnam Giving Exposé dwumadi a ɛredi yi so ama ɛnnɛ nnipa bebree aba mu abu wɔ Nyame ho. Nti mesrɛ bebree sɛ, Asɔfoɔ no momma yɛnyɛ adwuma yie na yɛmma animuonyam nka Nyame na nnipa nhwɛ adwuma a yɛreyɛ no ho mmɛdi Kristo akyi. Na mefiri sɛ yɛyɛ no saa a ɛbɛyɛ nhyira de ama yɛn nyinaa. Sɔfoɔ a mekasa yi, me din de Sɔfo Nana Amankwaa. Mewɔ King of Kings Hotel opposite, ɛhɔ na m'asɔre no wɔ. Wopɛ me number a, me number no yɛ zero two four four six seven three nine three six zero two four four six seven three nine three six. Nyame nhyira yɛn nyinaa na Awurade nhyira Ghana. Ɛɛ mesrɛ Awurade sɛ afe yi abatoɔ Awurade ma no nyɛ nhyira na ɛnyɛ nkunimdie na deɛ ɔno Nyame ahyehyɛ sɛ ɔno ɛna ɛsɛ ɔtena agua no soɔ no Awurade mfa no ntena agua no so nhyɛ ɔno ne din animuonyam. Mogyahwiegu biara deɛ, yɛde Yesu mogya pa gu. Yɛde Yesu mogya pata mogya biara a ɛbɛpue afiri afe yi abatoɔ mu. Awurade nti, menim sɛ ɛremma saa da. Awurade nhyira yɛn na ɔnte n'anim nkyerɛ yɛn. Amen. Na yɛbɛda wo ase sɛ wonyaa kwan na wo ne me yɛtwee nkɔmmɔ. Megye di paa sɛ amanfoɔ bɛfa w'aturuturu yi na nya mu adwuma nso no, ɛtumi ate. Yɛbɛkɔ, ba yɛbɛsan bɛdwam na Yɛabɛdi nkɔmmɔ. Enti me papa, me ankasa me papa, ɛyɛ Apostle Nana Mankwaa, ɛna ɛne me ba bɛdi nkɔmmɔ. Onyame difoɔ kɛseɛ, Nyankopɔn na yɛ adwuma for 24 years. Yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ irrespective of ɛyɛ exposés na ɛkɔ sɛ fake prophet na ɛkɔ so no, they are genuine prophet a te sɛ me papa Apostle Nana Amankwa a Nyankopɔn ɛde ne yɛ bebree a ne Nyankopɔn ɛde na yɛ. Ɔdɔ kɔ official town, sɛ obi nkankan no, second junction ɛwɔ King of Kings ɛyɛ hotel no opposite pɛɛ. Wobɛhu sɛ asɔredan kɛse no si hɔ a yɛato anim Power Breakers International Ministry. Nti yɛde bɛsi a, yɛbɛda wo ase sɛ wo so nyaa berɛ na wotumi hwɛɛ. Wɔn a wɔn so yɛ ase no yɛ Tanks Tom Brown ne me. Pa kyerɛ sɛ wopɛ Tom Brown a papa adi paa deɛ a, wobɛtumi afrɛ number wɔ yi, 0269190088, 0246919088. Ɛnnɛ yi, wopɛ wholesale anaa rental, yɛbɛtumi de ama wo na biribiara so no atumi akɔ. Hwɛ Naya Designs sɛ wopɛ sɛ wopam adeɛ, wopɛ sɛ woyɛ beads, Anaasɛ wopɛ sɛ woyɛ mpaboa? Anaasɛ wopɛ sɛ wusua adepam? Wopɛ sɛ wusua sɛdeɛ yɛyɛ beads sɛdeɛ ɛda me nsa yi? Anaasɛ wopɛ sɛ wohu sɛdeɛ yɛde materials design design mpaboa a? Wobɛtumi akɔntakte Naya Designs. Wɔbɛtumi akyerɛ wo ama baabi a so no atumi akɔ nkan. Wobɛtumi afrɛ ɛyɛ Naya Designs ɛwɔ saa nɔma wei sɛ, 0552395080, 0552395080 na biribi a so no atumi nkɔ yie. Nti no video no, mepa akyɛw follow yɛ page no, Thanks TV.